Yiga na Katonyezi ibiri Radio Show The Best Gamba Mpemye Nwangye nakutaba Zibuka Muno Kitu Jengwe Zaho Kenda Thoro Kumisa Program eh, niwamenyeka niba nibishagikwa aba KCB Bank nibagye ngo otaka- otakahiriza hari okuhikiriza ekiroto kyawe omu kugura mm, eky'obutungi kyawe ky'okwenda nka motoka n'ebindi ninga shi okweta- okwetandikira akantu kawe omwaka ogu enkumi na makumi abiri na mukaaga tandika omwaka ogu nk'ogu- nk'ogu wagutandikire eh, n'omugiya na KCB Bank and Secured Salary Loans ezitakwetenga omusingo, kandi tunga looni ya shilingi miriyoni magana ataano ogarure ahansi omu shana na munaana zonka okubaasa kubona orushashuuro omu meezi igana makumi abiri ohikiize puraani z'okwombeka I mean ohikiize puraani z'okuhikiiriza ekirooto kyaawe nk'ogura eitaka, okuhunduuza enju nainga shi okugura Treasury Bonds omu muringo nka gumwe nainga ebiri okuhikiiriza ekirooto kyaawe. Zaaho eitaagi erya KCB Bank erikuri haihi nainga oteere esimu egi, Note munaana, note note, ashatu n'emwe ikumi na ina ikumi na emwe okushabira oni yawe noti munani noti noti ashatu n'emwe ikumi na ina ikumi na emwe okushabira oni yawe KCB Bank hine Ntegyekwa Bank of Uganda sente za kasita omu ziyonzo gye munonga na Deposit Protection Fund of Uganda okusita millions ikumi amateeka n'obushunshura kye nibukuratirwa KCB Bank for people for better mwebe munonga aba KCB Bank omu studio za Tunga omu kishanga getu nayegetuho kansa omwami Clinton Aha nsi egyo nitugaaniira omu obubazi obu na munonga enshonga y'abapangisa, abapangisa n'ab'okubapangisa. Noomanya ebiro ebi hati n'oku omu buduuka bw'obu yaabe ari okwo, hati tihariho landiroodi ahu atari nainga landireedi kandi tihariho mupangisa ahu atari. So nituza kugira nitureeba otakagire omu nju y'omuntu.

Hee! Mwegyenese nimubanza mutunge okubanza kutunga pamiti nk'omuringo gumwe ogw'okwerinda kubaho nka kugwa kw'ebyombeko ninga shi hagire ekyabaho ninga shi oshanga noyombeka omu kisharara. So mbwenu harimu abazeyi omu kanso nitwija nitugambira aha aha mupangisa n'owapangisa n'owagipangisa. Nakwakira kanso. Ramukya Baturikirize. Mwebare munonga mutebeekaniza wa puroguraamu hamwe n'abaturikiize mwena. Amaziina ni Mutabingwa Clinton nka buriijo, Omupuriida NRC arikukuza omutendekye kandi arikutuura omuri Mbaarira egi kandi arikuhuza emishango yoona omu Uganda yoona.
Tokuhoza ya mara nohoza n'omu Uganda yoona. Omu Uganda yoona kandi omu kooti zoona oyihireho eya chairman ero si one okwe enyima. N'omu appeal nozayo? N'omu appeal ninzayo, n'omu supreme ninzayo, n'omu high court, n'omu magistrates hoona. Kandi tinkukora aha bya kooti byonka n'enshonga ezindi eza nkahi ez'aheeru ya kooti ezikwatiraine omu mateeka nk'endagaano nk'ebyo byona ebi turiho nitugambaho byona ninkora ki? kumbikoraho Okay, nakwakira kanso Pride. Noba ori Pride ninga? Yes. Pride. Mm. Yes, harimu obuzibu bwo Pride nyine ngu tuganiire enshonga ekwataine n'okupangisa n'okupangisibwa. Noomanya nooba ori nkaho ebireebe oti buriya landlord aija ati haza sebo empurira ontamire shusha omu nju agira ngu reeta endiijo ninga reeta endiijo mpigize iwe tintiine ngu ompangise. Mbwenu oreeba ngu o- o- omuntu okupangisa enju anyigirwe, ashutamiirwe munonga, mbwenu hariho ebizibu nk'ebyo. So tutware omu kupangisa nainga shi omu nogeeta tenant agreement nainga shi endagaano eshemereire kuba neebaho nainga shi okuhikiiriza kushemereire kuba nikubaho ahagati y'owaapangisa n'owaapangisibwa enju. Nikinshemeza munonga ahakuba obwahati nooreeba n'oku orikuba noogamba, noogamba tenancy agreement. Emyaka enshumi nkye ehweire nari shi emyaka mikye ehingwire, Ebi ebigambo bikaba bitariho, Bikaba bitariho. tukaba tutakubihurira, kwonka obwahati ensi oku erikuguma neetunguuka, ebintu bingi nibiguma nibikora ki? Nibihinduka. Nibihinduka. Kandi nibikyengyera kuhinduka, waahwaho emyaka nka ikumi omu maisho, nooza kushanga haine ebindi ebiraabe byabaire bitakakozire ki? Kikoze. Eh, ebi tutakareebire. Ah, nka hati ekigambo omupangisa na n'orikupangisa, Ebi ebigambo bikaba bitwireho abantu bakaba bapangisana, kwonka okupangisa kukaba kuri omu miringo mingi. Tukaba tushanga omuntu hariho ab'okwikiriza abantu kutuura owaabo, kutuura owaabo nari shi kureeberera ebintu byabo. Hariho abantu ababapangisa kubaha esente, hariho abandi nibabapangisa kureeberera ebintu, nainga shi ab'okupangisa ahabw'emirimo ya bizineesi. Hati byona ebyo bikaba bituuraho. Okwihaho amateeka gakaguma nigagira ahabw'emihondano eyabaire neyimukaho, Gavumenti ya Uganda nari shi eitsiga erikutebeekanisa amateeka nk'ekitongore ekya paramenti kyasharamu ngu kimwe nikibaga amateeka gabaase kushoroonza gye abantu batuure gye omu busingye. Obwire obwe tukaba twineho abantu ab'okushanga ti buri muntu ngu naaza kwombeka nari shi tihaine ahu ti buriho oraaze ngu nooza kuteekaho ahu oraabeere. Mbwenu ekirikumanyisa nk'oraabe ori omu kyaro oine omugisha gw'okubeera owaawe. Kwonka ku waakwetaaga kuza kuronda sente kumara nk'okwezi, noobaasa obutararwaho. Mbwenu gavumenti yaamanya ngu abantu baingi paasentegi mpango terikubeera mu maka ageeyeyombekiire. Mbwenu hariho abantu abaine bizinensi y'okushuubura obutuuze bw'abantu ahu abantu baraatuure, ntabweta obutuuze bakazeeta nk'endangamuntu naki, haa, reero bw'okushuubura emyanya y'abantu ahu bakukora ki, bakubeeramu. Reero hariho n'abo abantu ab'okukora bizineesi zaabo haza ab'okutuura omu myanya y'abantu. So, ekyo kyareetaho kugira ngu baaba batakishurongize, nitwija kutunga okutaaganisibwa munonga. Mbwenu hati baatondaho eiteeka eri barikweta akakwate k'omupangisa n'owaakupangisaho. Niryo eiteeka eri barikweta Landlord Tenancy. Act. So eryo iteeka ryija kushorongyereza oku enda nari shi okurambika abantu ab'okupangisa nari ab'okupangisana. So kwonka nirikora omu myanya na n'omu maju. Ahakuba omuntu naabaasa kuba aine embuga ye, akugire ati naakupangisa, tikirikumanyisa ngu oba tori mupangisa. Omuntu naabaasa kuba aine ekizimbe kye, agire ati naakupangisa ahaiguru ahatariho kuraara. So tikirikumanyisa ngu okupangisha nikumanyisa enju yonka kureka nikimanyisa aho imwe nk'abantu eki mwikirizangana kukora ki? Kupangisa. Oihireho n'okumanyisa nti aga amateeka agakuba nigaiza nigateekaho ebintu ebi tushemereire kwetegyereza na. Eky'okubanza, ako ako akakwate nikamanyisa ki? Nari shi omuntu okaamusho akaakubuuza ata nainga shi okaaza ota omu kiti ekyo nari shi omu ki omu mutendera ogwo ogw'akakwate ka Landlord? na mumpangisa. A Ahakwata okwo nikazamu omuntu ogwo weena oyi owaakwata omuhanda gwe, akaikirizangana na mukama w'ekintu nari shi ekizimbe, ati naakubeeraho. Reero na n'ori akakora ki? Akamwikiriza. Itwe twine emitendera ei tukuhamaho kumanya ngu ogwo omuntu aikirizangaine na nanga. Iwe ku okutambura waazayo, waamubwira oti niinyenda enju, nawe yaakwikiriza, reero okataaha omu nju egyo. Na n'obu kwakuriza omu mwateekaho, egyo niyo turikweta ki? Endagaano. Ekirikumanyisa ngu waatambura okaruga aha, okuhikayo okamureeba, okareeba n'enju ye, okamubwira oti ningyenda akakugira ati ati tinaagikwa, nootaaba ki? Mupangisa. Mbwenu endagaano neyo etaakora ki? N'etahikira. Nari shi ku mwakuhikayo, akakugira ati zamu ebiro bibiri, bihika ebiro bibiri, okasigaramu, aha kya kashatu nootakiri ki? Nooba otakiri mupangisa. Mbwenu oine Kwonka kubanza. shuna omubuhandiiki ninga na verbally orikugambisa emiti. Aha. Hati ekyo nikinteeka aha layini endiijo. Mm. Ngu okupangisa n'okwo endagaano egyo tukagimanya tuta ngu eriho? Endagaano neebaasa kubaho omu miringo nk'eshatu. Ogw'okubanza, endagaano neebaasa kubaho omu buhandiiki. Mm. A. Mugire mwikirizangane, nyowe Kenneth niikirizangana na Clinton kubeera omu nju yangye egi. Nikiteera omwana eki ndikubeeramu guma naanshashura buri kwezi emitwaro makumi ataano nkaaga kurugiirira nk'oku mwakora ki? Nk'oku mwikirizangana. Hati egyo n'emuringo gumwe. Ogwakabiri nibaasa kubaho mbihandiikye kandi nan'omu bigambo oshange ngu Iwe baakugambira ngu landiroodi ariyo waamusindikira mesegi? Ku oineho enju aha? Ah, omusindikire mesegi agarukemu. Okay. Ebyatsigara kuteerera esimu. Mbwenu egyo enju yangye nookigyenda? Ee, ningyenda. Mbwenu twakushashura singahi? Oshange obuhame obumwe buri omu buhandiikye, obundi buri nkahi? Omu kanwa, omu bigambo. Egyo nayo neekora ki? Neekiziba. Kandi hariho n'endagaano y'ebigambo. taaha omu nju yangye ogume onshashure buri kwezi kwonka eiteeka nirigamba ngu ku twakuba nituza omu nju yoona erikuba erikurenzya twenti faivu karensi pointi karensi pointi omu nanka n'omu Uganda ni karensi pointi nituzibarira aha mitwaro ebiri kurugirira amateeka maingi agariho n'eryemitwaro ebiri ekirikumanyisa ngu baagamba twenti faivu Currency points, ekyo nikyo nikimanyisa ngu n'emitwaro makumi ataano. Mbwenu omuntu weena arikuza omu nju yoona erikuhitsya emitwaro makumi ataano n'okugaruka ahaiguru, ogwo omuntu tihaine oku arikubaasa kuza omu nju egyo ataine endagaano yaaki? Y'obuhandiiki. Ekyo tikirikufevaringa ba landiroodi bonka kureekana n'abapangisa. Abantu baingi bari omu bizimbe nk'omu tauni egi mbarira bari omu bizimbe nibapangisa za miriyoni, za mitwaro kinaana, za nkaaga, kwonka tibaine ndagaano zaaki ziri omu buhandiikye, landiroodi naimuka akutaase omu nju orikushashura emitwaro abiri n'etaano, mwongyezana zihika ana n'etaano, mwongyezana zihika nkaaga, timugira ndagaano yaaki? y'obuhandiikye, ekyo nikiihaho securite. y'omupangisa na naiwe landiroodi. Ahakuba eshaaha yoona ahu ekarimukira haraaba hatariho ki buhame. Kandi n'obu bubara buriho kwonka buri obw'ebigambo, nibubaasa obutarikukora ahakuba eiteeka rikitiireho nk'ekiragiro ngu tihariho muntu arikubaasa kukora kuza omu nju nari shi omu ndagaano y'obupangisa ekasa emyaka emitwaro makumi ataano n'okugaruka ahaiguru etarimu ki mu buhandiikye. Kandi endagaano y'obuhandiiki abantu niinyenda mbeegyese kuruga hati neeyamba embaju ibiri. Kwonka hati itwe nooreeba tugizire okutiina kuhanga. Omwiraguju weena ahu atuura atiine ekintu ekirikumuyamba haza mbwenu ningira atiine ebiza kubaho. Abajungu bo nibakunda okushoma. Omujungu naabaasa kushutama aha ashome buri kimwe kyona ekiri omu kandi nawe wakumugambira ekintu akugira ati mpa kusayininga we niwe arikuha kuhe- akukweshabira kwonka omwiraguju wamworeka kusayininga nakuhunga yakora ki agyende gu yagira orugyezigezi yagira orugyezigezi agyemu orwaroya Eh, agiramu orwaroya rwingi kwonka kubabeera ow'amazima ngu ekintu ekihandiikire nikirungi ahakuba nikisibiika ki Abamwe ahabw'okwenda munonga nibakora enshobe nyingi. Amara kuhandiika endagaano egyo, agisayiningaho agikwasa landlord atambura nayo. We tatsigazaho kope. Kwonka endagaano n'egyo ei imwe mbaju ibiri mwena mwikirizangana kandi muryaguma nimwishukikirana kugira ngu neegamba eki neegamba eki. Kandi tihaine oku orikubaasa kwijuka waaba otaineho ki? kopi. Mbwenu hati obwe ndiho ningamba ebi, ninshoborora endagaano y'obupangisa na n'omupangisa, landlord, niye. Kwonka aho nimbaasa ku kukitaahamu nkishoborore ngire ngu endagaano egi eshemereire kuba erimu bintu ki na bintu ki. Yes. Kandi niyamba ki. Mbwenu ku naakuza omu bintu ebi endagaano ebishemereire kuba biri omu ndagaano egyo, endagaano egyo eshemereire kuba neeba erimu Abantu babiri, omupangisa na n'arikumumpangisa, amaziina gye
na n'ebikumukwataho. Mbwenu ekirikumanyisa ngu landlord niwe waine okupangisa omuntu, baasa kwecumintiriza ahabw'okuba abantu abaingi nibabeiha. Oshanga omuntu yaakugira ati nibanyeta Jonas ku niwe barikumweta Kenesi. Mbwenu noobaasa kumanya ngu endagaano ku kiriiza waapangiise Jonas, kwonka ku niwe yariyo erindi eiziina, egyo eraaba etari ki? ndagaano. Ekirikumanyisa ngu nikikukakataho ngu iwe nka landlord otakikirize muntu kubeera mu nju yaawe, oine kumwihaho endangamuntu. Okatunga kopi ye, okamanya ngu ogu omuntu nimumweta nanka naakomoka nkahi. Ku yaakuba atari Munya-Uganda, ahakuba eiteeka nirigamba ngu otaryanga kupangisa omuntu kugyendera aha kara ye, emyaka ye, eki ari, erangi ye, n'ahu arikuruga. Ku yaakuba atari Munya-Uganda, mushabe paasipooti. Ku yaakuba atagiine, mushabe driving permit. Endangamuntu ziine ebika bingi mbwenu hati twakugira ngu obe oine ki, endangamuntu egi ey'akapa eki eki ekapapura aku twine. Hariho endangamuntu z'ebi ki, z'ebika bingi. Waamara kukora ekyo, egyo endagaano eine kubaho omuhendo gw'esente ezi mwikirizangana. Ezi endagaano ezi murikureeba nitukora buri izooba, nizituheereza securite y'esente ahakuba iteeka nirigamba nka hati ngu landlord yaakutaasya omu nju nahitsya obwire nk'ekibuuzo ki waanombuuza aho orora yaakugira ati wanta amariga ataimuka ayongyeza ki rent kwonka iwe niho waaba waatandika ku baakasitoma baawe baatandika kukumanyiira nainga naiwe niho waaba waamanyiira ba neighbour transport aba bodaboda baabaire nibakutwara baatandika kukumanyiira mbwenu okuhindura omwanya nikibaasa kukukostinga ki ebyo byona mbwenu ku orikuba ori omu buhandiiki oteiremu ezi esente landiroodi yenda kwekwatsa te- mbwenu hati obu wantama kandi onde oku ndakwiha omunyongyezere renti ekyo kimanyisa ngu ku mukuba mukozire endagaano mwateiremu akakwakwa ninyija kushashura emitwaro ikumi nainga makumi abiri buri kwezi tihaine oku landiroodi araimuka aho akakwongyeza renti ahakuba renti nikigambwa ngu omu iteeka tirikwikiriza landiroodi kwongyeza renti atahaire mupangisa notice.
Nikitugira obwire kwonka ori owa wiiki nibaba baine kukuha notice ya wiiki, kwonka ori ow'okwezi nibakuha ey'okwezi, kwonka ku ori ow'okumara otwire wahisize mu mwaka aine kukuha notice y'emyezi mukaaga akakumanyisa mbwenu nyowe ninza kwongyeza rent egyo emyezi mukaaga ku erakore ki yahwaho so ekirikumanyisa ngu mbwenu n'obu akwija kuza kukutamirwa aine kukunywa nk'omubazi egyo emyezi mukaaga. Ninga shi ku ori owa wiiki aine kukunywa nk'omubazi omu wiiki egyo. Akagamba. Ka shi nyowe naayenda kugira ngu ntamire eki nyiha nahike naatunga endiijo nju. Ahamwe aza pozi tu. Nikyo naagamba nti abapangisa baine obugabe bwingi. Kwonka nabwo haine ahu bukukoma. Iwe nk'omupangisa waahurira waaruha, tihariho endagaano etakurugwamu. Kwonka niiwe waakugirugamu. Oine kumanyisa mukama w'ekizimbe kandi oine kumekinga shuwa ngu takukora ki? Tarikukubanza. Ahakuba waamara kugyenda, okugyenda kwawe tikikumujuura kukora ki? kuguma naakubanza kandi n'endagaano ku zikuba zifureemingirwe hariho omuntu wakugira ati twakora endagaano egi y'okumara omwaka hati wimuka omu myezi etaano okagyenda ekirikumanyisa ngu nooba waabaasa kureetaho ori kuheereza ori obugabe bw'okukutabaariza akakutwara omu kooti akakubanza esente ziri ezi otaakozire ki ezi otaraariiremu ahakuba enju yaawe naabaasa kuba yaatamu endiijo oije ote enju yangye mbe ninkikora ki Nikimanyiisa mbwenu aine kubanza kutunga obugabe bw'okugarukana enju ye ahakuba tari shuwa ku mukuba mukozire endagaano mwagira ngu ninza kubeera omu nju egi kumara omwaka, iwe kiraamuhitsya emya o- emyezi emwe mushanju oti naagyenda. Naaba atari shuwa oba emyezi etaano eyatsigarayo enju egyo nookigyetaaga ahakuba mukiine endagaano erikukora ki? Erikugyenda omu maisho. Mbwenu ekirikumanyisa ngu landlord naatsigaza obugabe bwe kubaasa kukubanja ahari ekyo. Kandi endagaano egyo eine kworeka Address na description, omuntu waamupangisa enju ya kanyina, waamupangisa enju y'ebishengye bibiri, waamupangisa nju ki, neeshangwa nkahi? Eine kuba erimu description y'eki mwapangisana ahakuba noobaasa kushanga omuntu ariyo naakupangisa enju ata ekiyungu otakora ki, otakikozesa. Nainga shi yaakupangisa enju ata eibaati aha mutwe gw'eibaati otarikuhurira nookora ki, nainga shi otarishohorora aha muryango gwaki, gw'akanyina. Mbwenu mwine kumanya ngu. Endagaano egyo eine kuba erimu ekyo eki mwapangisana, erimu omuhendo gw'esente, erimu embaju ezaapangisana, erimu n'obukwakurizi obu mwikirizangana. Ahakuba hariho ebintu Yesu ebirimu omu mateeka ebikugamba ebi turikumanya ngu waapangisa enju eine kuba erikuba eri omu muringo ogw'okutuurwamu abantu. Kandi naiwe waagipangisa oine kukoreramu ebi abantu barikukora ki? Barikukoreramu. Hati omu mateeka ga Uganda, omuntu waakupangisa enju, tokupangisa nju y'okutuuramu oti okagi- okagihinduramu let's say ekura- ekurayimu sikiimu, hariho omuntu orikushanga nooda kutendeka abaheekyere, orakyenga? Hati waapangisa enju okagiraaramu, itwe nitwesipekitiga ngu enju n'ey'okuraaramu, mbwenu itwe twashanga oine omu mateeka bakashanga oriho nootendekyeramu aba- eby'abokurwana nainga shi abaisi, egyo nowe wahenda endagaano egyo mm. so oine kuba nokukoreramu ekyo kikora ki kandi niwe wagipangisa kiine kuba nebeera eri omu mbeera ezikuhikizangana n'amateeka ag'eihanga eri Radio Singana Katonyezibwa Mpora Batuukizi twine kanso Creighton turiyo nitureeba enshonga y'obupangisa n'obupangisa aha kanyetwe obupangisa ahabw'okuba Omuntu landlord niwe wapangisa enju. Mbwenu nikyo nikyenda omanye amateeka, manya bingi kandi naza kusigikiira esimu council. Iwe ekikuru oyine nk'ekikuza kushuturaho nikikutebeekanisa busaho ngu tu savinge esimu ye. Iwe otookamanya noija kwija noomuteerera noshanga kare kyabaire kitaakiremire, kyanga kati ashoboorwe. Kati omu ka omu ka omu kafumu akasitiamukye, otakabi katwijajuba kuruga ekiri wamanya. Igana katonyezi ibiri Radio Show The Best Gampa Emyeno Yangye Nakutaba Tsimuka Muruketi Ndi Omuheezi Wawe Kenneth Eric Musiri Mysterious Kandi Nyine Kanso Clinton Turiyo Nitureeba Enshonga Ekwataine N'okupangisa Okupangisa Enju Y'omuntu Noyeshembe Kuba Noyenda Ki Oshembe Kuba Nomanya Ki Kandi Ahabw'enki Kiri Important Ninga Shi Kiri Kikuru Munonga Nk'oku Omwami Yesu Yatugambira Kugira Ngu tubaase kuba nitusayininga endagaano tushemeriire kuba nituteho omukono aha ndagaano yoona erikuba esayiningi nari shi erikuba ehandiikirwe landiroodi akagisayininga n'omupangisa yaaza kuza omu nju nari shi omurugire nari shi omu mwanya. Kantu yaatugambira ngu tikupangisa enju kwonka, noobaasa kuba oine nk'oku yaagambire ngu oine omwanya gwaawe kwonka gutariho nju kwonka ogupangise, n'obu barikuba bakwombiire ahantu barikupangisa amataka, faamuzi.

hamwe na tenanti omupangizi. Landiroodi aine powaazi nainga shi eiteeka ririmwikiriza kutegyeka omuntu omu nju egi. Eky'okureeberaho agira ati nyowe tinkwenda ngu oteekyere omu nju yangye, tinkwenda ngu oteekye, tinkwenda ngu ogire abaana omu kikaari, tinkwenda ngu orye eshaaha ezi. Mbwenu oshangire nk'oku nootwaza owaawe omuka Clinton. okite ahari Kenneth. Iteeka nirigamba ki aha nshonga egi omuri Amerika? Cars.
Eki eiteeka nirigamba ekigambo vacant possession. Omuntu weena waamupangisa ekintu, niwe waamuha obwabe bw'okukora ki? Bw'okukikozesa. Kwonka itwe nk'omu history orikukishomaho kugira ngu a man is born free but everywhere. in chain landlord nabaasa obutaba niwe ya- yakurimitinga Mm. but circumstances zikore ki zikurimitinga for example wapangisa omwanya orikumanya ngu nogu okuraaramu Mm. hati okaiguramu ekanisa Mm. landlord aine obugabe bw'okukugira ngu omwanya gwangye nogw'abantu kukora ki kuraaramu so nikikakataho ngu naiwe okore ebi ebi abantu bashemereire kuba nibakora Ahakuba when you become a nuisance noza kuteganisa neighbor. Oye enjoyinga obugabe bwawe kwonka otatahirira obwa ki? Obwa bandi. Kwonka kandi landlord kandi arikuza ariku determininga neki orakorera omu nju. Ekitanda okiteke omu kikureba okwo. Esoforiya otekyere omu za silver zonka otareta hot plate. Ebyo ebyo tibirikwikirizibwa ahakuba noba otiine vacant position. Ekirikumanyisa ngu wakora vacant position Omuntu yaanaabeera omu nju yaawe, oine kumuha obugabe nawe kukozesa ekintu eki waakora ki? Eki waamuha. Waatandika kumutaahirira, nawe wakora trespass ahakuba ekintu eki waamukwatsire nikyo kitari ki? Mikono yaawe. Mbwenu iwe ku waakopaangisa omwanya, landlord akatandika kugira ati manya waiza shaaha ibiri, shaaha ishatu, aa, ekyo yaakuhe, shana mwamukitaire omu ndagaano oti nyowe abapaangisa bangye nibaija shaaha ina. The reason ebaasa kuba eya security purposes. Kwonka ni naki okisemeriire kuba okiikiriza ngu eineho. Oiwe omupangisa otakataahiremu, omanya obukwakuriza oburi aha maju agu mwakora ki? Ogu mwapangisa. Yes. Good. Now, ka tureebe aha nshonga ekwataine omu kwongyeza rwenti. Naanye naakugira ngu nabwo gari ky'okwongyerwa. Rwenti na yaaza kugyongyeza Ashemereire kubanza kugambira tenanti ninga oriya mupangisa mukama w'amaju aine obushobozi bw'okuhwendeza rwenti. Kandi shi yaaza kugyongyeza bwo ashemereire kuba naagyegyongyeza ata? Noobaasa kugiiha aha mitwaro ikumi omu kwezi kumwe, ogite omu mitwaro makumi ana omu kwezi okundi kandi ogaruke omu by'otubaire turikwenda kugirugamu kugishashura ogiryeho. Hati ningira na naakikushobororeire aba aturikiize ngu tihariho landoodi arikwikizibwa kwongyeza rwenti erikurenga obucweka ikumi nari shi teni pasenti. Ah, kandi na n'obu waakuza kukora ekyo, yaaba naakucongyeza, taine kwimuka omu interval y'omwaka gumwe nabwo akakugaruka akakikoramu emirundi nka eshatu nainga ebiri. Hapana. Ekirikumanyisa ngu waataaha omu nju y'emitwaro makumi abiri, landlord yaakugyongyeza, taine kurenza teni paasenti ekikumanyisa ngu naabaasa kwongyera ebi nk'abiri n'ebiri abiri n'eshatu ebi ebi e- e- kugira ngu kigume aha kandi ekyakabiri naye akwongyeza asemeye kumanyisa ogwo omupangisa arimu ku ori omu- ori omupangisa wamaziremu omwaka arikwenda kwongyeza asemeye kubaraho kubura emyezi mukaaga akakumanyisa ati haza omu kwa muka nka turi omu kwa kabiri Mm. nti nakumanya nti atatu omu kwa mushanju nyowe amaju agangye ag'emitwaro ikumi n'etaano nigaza kuba gari ag'emitwaro makumi abiri omu kwezi okwe so okimanye kugira ngu kuri otakubaasa obaase kuronda ahandi ahu orakore ki ahu oraaze Mm. otherwise landlord nabaasa kweshanga ariho nakora emishango nka nari efu- full evictions ah, unfair domestic violences coz Uh, if someone ari aho nakuteganisa omu butuura bwawe kandi mukubeera hamwe, nikimanyisa ngu yatandika kukora emishango eyo nari se ebihagaro. So, mwine kumakinga shuwa ngu landlord tiya, landlord tasemeriire kwongyeza rent atamanyise bapangisa. Kandi naye obu yakuba nakubamanyisa, aine percentage rate ei atasemeriire kukora ki? Kurengaho. Kurengaho. Kurugirira omu sente ezi amaju gari. Okwihaho hariho okushanga landlord amaju yagengyeza standard. Hati mube muri omu maju gatariho WiFi, gatariho bakuuni, agyenda areeta services ezindi akora ki? Azongyera. So ebyo nibibaasa kureetera yaayongyeza rent. So circumstances z'okwongyeza rent nizibaasa kubaho. Tikugira ngu nk'oku naagira ngu tashemereire kurenzya aha ten percent omu kwongyeza, kwonka okashanga waagiire omu nju, Obwire obwo waashangire hatariho kikaari, bakateekaho ekikaari bakataho omukuumi, bakongyeraho bakateekaho everything that is there, services zikeengyera okateekateeka ngu nooza kuguma ahari ki, ahari ekyo. Nitu eihanga nirikunda entunguuka, mbwenu entunguuka yaamara kwija, twine kugira ki reero? Kwonka rondora sente, kwamanyisa omu bwire bw'emyezi eti n'eti ninza kwongyeraho eki ninza kwongyeraho eki so mu expecting ngu rent neekora ki, neeza kwija. Nituhongyera nituhendera omwami kanso Amajuba maingi ninga shi abapangisa baingi niba baine caretakers. Nyija Kenneth mpika owawe, iwe ototaayo ori Kampala emigo rya America, so caretaker mureeba nyowe mba ndiho naguma nimpeereza esente. Ka tugire ngu caretaker ogwo yaija yabura, hariho sika ensi ei nkumanya of course caretaker aka- akagyenda na sente za- z'abapangisa so bahenda landlord ati ati imwe imwe mwine kushashura sente ezo ninga muri omu maju gangye mugyende ahabw'okuba nka mutashemereire kuba na mu state account. Iteeka ryo nirigamba ki omuntu weena akaaba akayambwa ata ogu omupangisa? There are implied positions. Landlord Tenancy Act nekirambika gye ngu omuntu weena arikukorera omu eiziina ryaawe waaba ori landlord naaba nakorera omu eiziina ryaawe niiwe orikuba nokora so abo ni ba agents nari shi assignees ekirikumanyisa ngu iwe wateekaho okeyateeka Okamuha obushoboorozi bw'okwakiira esente, tihaine oku wakubaasa kuzakiira akagyenda nazo then okagaruka okashashura ki abapangisa. Ekyo kyo kiri clear, omuntu yoona yagira n'esente kandi niwe omwanyima turamushashura, landlord takaba abinga munju ahakuba in fact nawe ataine na bugabo obwo. Okwihaho rent ya rent period yanyu yamara kukora ki kusiizinga ei mukuba mukozire okimushashura. Nikyo twagamba ngu hashemereire kubaho obuhame na landlord mube muhandiika mwine receipt ku ari nakuteera receipt ngu aine receipt ahabwaki landlord ataine na receipt naiza kukora ki Aija kukugira ati, Mukazi huri ahairu. Kasi imwe nimukimanya muta ngu akwiruka ahakuba yaakoregaine nawe? Ekirikumanyisa ngu bakimanya ngu omupangisa aine obugabe bwingi kusinga na na landiroodi. Kwonka landiroodi aine amaani mingi ahakuba ekintu niki n'ekyeye. Kwonka waaba wakitaahiremu waapangiise, obwire obu orikuba okirimu nooba oine obugabe bwawe kandi otarikubaasa kukwatwaho. Nooteekwa kukyenjoyinga, nooteekwa kubyama, obu oraara ogarami, obu ojuumara, obu oshutama. Obu ozina as long as tokuteganisa abakurya enyima okashanga aba neighbor nobateganisa ninga shi nobabuza obusingye. Eki eki abaana it is court iteeka rya Uganda tirikukikiriza. Okwiha abaana baawe baba nibabaasa kutahirira neighbor bakamuteganisa ninga kushiisha ebintu bya landlord. Kwonka omuntu okugira abaana be tihaine Obwiire oku- tibwire tihaine- tokwitsa. tihaine ngu ku oraazaara oruga ehwaaha Mm. ebyo amateeka ago tigakubiikiriza ebi turikukora ebyo n'eby'abantu ngu naandi aguma naareeba ekizimbe kye oku yaakyombekire nikwo kiraaguma apaana erangi neeteekwa kukura enshuro neeteekwa kugwa egiteera esiimuuke abaana nibateekwa kuzaana omuntu naateekwa kuzaana Ahandikirwe n'amakara aha nju. Ah, naateekwa kuhandiika okwihaho noobaasa kuteeka omu ndagaano gye oti Enju yangye ku waagishangire nikwo orikora ki? Nikwo origireka. Nikwo origireka. Origireka. Ekirikumanyisa ngu ku araasiimuureho peyinti, arikugyenda naakora ki? Kwonka ebyo ebi yaatarizaara, eiteeka rya Ruhanga nirigira ngu omuntu ku araahitsya emyaka y'obukuru, ashwere, azaare. Hati iwe ku yaazaara, n'obugyenyi bukabutaaho obwo bwitwa ori landiroodi, oti tinkwenda baana aha. Ekyo tikikubaasa kukora ki? Kukora. Ebireeba haine ekintu eki hangire kanso nkigire kuriija nikigira ngu ba landiroodizi abo noogira ngu enju yaanyu yaaza kugitaahamu oshashura ameezi ashatu nainga ameezi ana. Is it in order kiri omu biragiro ninga okwo n'okwenda kwa landlord ahabw'okuba obumwe nikireetera omuntu baamusituraininga ninga oshanga ngu waayenda ngu tu renewinge contract yaawe oshashura emeezi abiri ninga emeezi ashatu. Endagaano zoona niziikirizibwa okwihaho eki eiteeka ritakwikiriza. Omuntu weena arikushashura rent advance y'emyezi ena naaba ari omu kwenda amateeka. At least emyezi eshatu. Eiteeka nirikomaho aha myezi eshatu. Kwonka. Nikirugiirira ou oza kumaramu. Nk'okuba oine kontrakiti omuri baara y'okwezi, Mm. hati nooshashura ota emyezi eshatu? Mm-mm. Ekyo tikikaabaasika. Ekirikumanyisa ngu landiroodi mwine kukye- kwikirizangana nawe. Eiteeka nibaasa kumwikiriza ngu abanza kwihaho dipoziti y'okukakasa ngu nooza kuza omu maju ge. Mm. Mbwenu ekirikumanyisa ngu as of now, Omuntu weena arikushashuza ari ahabw'okushashuza renti emyezi mukaaga, ari ahabw'okushashuza omwaka, kwonka ebyo tibiri omu mateeka. Noobaasa kugushashura which is ok ahakuba abantu babiri bakuru b'emyaka eki nantagambire nti endagaano terikukorwa omuntu atakikize emyaka ikumi na munaana. Mbwenu ekirikumanyisa ngu na landlord tenancy agreement egyo mwaba nimugikora mwine kuba muhikize emyaka ikumi na munaana. Nimubaasa kugira ebi mwasharaho imwe ebi mukwekorera nk'eiteeka ebi muragyenderamu. Mwagira ngu nooza kuguma kushashura omwaka, Nimuza kushashura omwaka. Kwonka ryo iteeka nirigamba ngu advance zoona zishemereire kuba nizikora ki? Nizishashura at least within a period between three months. Ahakuba naiwe ku ohuriza omu arrears for one month, landlord araakubanja kandi akuteisemu na mutihya. Kasita iwe mbwenu ku ori noobaasa kumuhesintiza omwaka ahabwaki we atarikuziteekamu maguru? Iwe ku orikuza omu arrears ayenda kushashuzeemu akutiisamu amaguru kwonka iwe okimushashura omu advance kandi iwe takugamba kasati which is which? The law is fair nimuteekwa kuba mwena mukuba ki? mukuba favoured so eky'okugira ngu landlord yaagira nshashure emyezi ena ekyo tikiri omu mateeka okwihaho nimubaasa kukyeikirizaanira ngu nyowe tinyowe ningira kuba nshashure emyezi ena kwonka na landlord nawe aine kukumanyisa gye ngu omupangisa waaba ori omu nju ye Toshemereire kumara emyezi ebiri otakashashwire. Ekirikumanyisa ngu waahitsya emyezi ebiri naabaasa kugira ati ruga omu nju yangye nyetaahiremu nari shi teekamu paasenti eti. Orakiteegereza? Paasenti omu mateeka terimu kwonka naikirizibwa kugaruka na ki? Puropati. Kwonka oku murikwikirizaangana omu ndagaano, ku muraaba yoona orikuteekamu paasenti, reero nooteekwa kugiteekamu kubaasa kuhikiiriza eki endagaano yaakozire ki? Yaagambire. Okay.
Naitwe twena turi abaire munonga kutaayayisa omukura ogwo. Gavumenti z'ahansi ziine okushemesa omuntu w'ahansi naatsigara ndi kafuniza. Turi abaire munonga omu mukura ogwo kafuniza. Ka nkwate omuntu nk'omwe then tugende. Halo! Wangi? Nsiibire gye, osiibire ota? Omukura ogwo wamuhurira kanso? Okampurira?

Akareeta ondiijo ow'eishatu akakora ki? Akamuteekamu nari shi ow'etaano, egyo etaano erikuba neeburayo naagira. Kwonka ekyo toine kukikora otamanyiise ki? Landiroodi. Landiroodi we noomugambira oti, nyowe hati tindiho, naateekaho ondiijo, kwonka naakumarirayo ki? Obwire bwangye. okimumanyise bumanyise kugira ngu otateekamu stranger kandi akaija akakora ki, akareeta obuzibu. Kandi ekyakabiri, nawe enda kugyenda tikiragira ngu oreete omupangisa ondiijo obe niiwe wamutamu. As long as you aha landlord notice, nyowe mbaire nyine contract omuri Mbarara mbwenu ehweireho yade mba nshashwire omwaka. Noobaasa kuhandiikira landlord omugambe oti emyezi ebiri omu maisho nari sikumwe, mbwenu esente ezi naabe nkwiire okore ki, ongarure oteekemu omupangisa ki, ondiijo. So egyo ekyo termination za tenancy agreement ziriho omu miringo mingi. Omuntu naabaasa ku abandoninga, omuntu naabaasa kugira circumstance eyaareetera yaaruga omu mwanya ogwo kandi obundi takaakora ki, taka takaayanga ahakuba amateeka tigakumwikiriza. Okwo iwe landlord waawe bari stubborn naagira ati niinye enju yaawe tinyine ou ndagiteekemu, mbwenu erikugumaho egi. So ekyo nikyo kirikureetera abantu abamwe baata mbwenu esente baakora ki? Baazitsigayo. Kwonka hatariho eiteeka erikukora ki? Ekibuuzo ekya kabiri eki naabuuza tinaakikinga gye, maybe noobaasa noobaasa waakikora nootinga gye. Kwonka buri muntu aine obugabe, iwe omuntu waaba omuhaire esente zaawe, nk'oku naakikinga ndi kubanga naahurira arikugamba, okaba nooba omuhaire esente zaawe ahabwaki atakukoresa mwanya? So omuntu ou oshashwire mwanya, nookizibwa kugukoresa nk'oku orikwenda kwonka Nk'oku naakigamba, rights ezaawe tiziine kuteganisa ki ez'abandi. Mbwenu otahinduke nuisance. Nk'oku twakigamba, iwe okagyenda okapangisa omwanya orikukimanya ngu n'ogw'okutuuraho abantu bari calm, buri omwe naabeera omu mbeera ze, kandi iwe okateekamu ekintu ekirikubaasa kukora ki, kubateganisa. Hariho abaapangisaho kushanga music eyeeye ku ekuba etari murikinaana, neeba eri omu kyenda. Hati ori ondiijo ariho nashome nakorera abaana be homework neiba so oshanga interruptions ezo nizibaasa kureetera omuntu yaaruuzinga ba clients nari shi ba customer beeye babapangisa so ekyo nikyo turikugambira ngu iwe nk'omuntu waaba noopangisa omu mwanya gyezaho munonga kureeba ngu obugabe bwawe obu waagira tiwaasitamira ki bw'abandi. Yes.
Shana akanaba akakazi mutuhendere ekanisa.
Enamba yangye y'esimu eya MTN eri ziro mushanju mushanju mwenda. Ziro mushanju mushanju mwenda. Kinaana na mwenda. Kinaana na mwenda.
Ana naina.
Ana naina.
Abiri na mukaaga.
Abiri na mukaaga.
Kandi eya Airtel eri ziro mushanju ziro ina. Ziro mushanju ziro ina.
Ataano na mukaaga. Ataano na mukaaga. Ikumi n'emwe.